Dädem Gorkut, Salyr Gazynyň öýi ýagmalandygy boýuny beýan eder. Bir gün Uluş ogly Tuluguşyň balasy, ejiz misgin Umydy, Amyt soýunyň arslany, Garajygyň gaplaňy, Goňur atyň eýesi Han Orazyň agasy, Baýyndyr hanyň giýewisi Galyň Oguzyň döwleti, Galmyş ýigit arkasy salyr gadan ýerinden turmuşdy. Togsan başly ban öýlerini gara ýeriň üstüne dikdirmişdi. Togsan ýerde ala haly ýüpek düşemişdi. Segsen ýerde badýalar gurulmuşdy. Altyn aýak sürahylar düzülmişdi. Dokuz gara gözli owadan ýüzli saçy arkasyna örülen, göwsi gyzyl düwmeli elleri bileginden hynaly, Barmaklary nigärli mahbub kapyr gyzlary galyň oguz beglerine sagryk sürüp içirerlerdi. Içip-içip Ulaş ogly Salyr gazynyň kellesine şerabyň ýetisi çykdy. Gaba dyzy üstüne çökdi, aýtdy. Üýnümi aňlaň, begler, sözüm diňläň, begler! Ýata-ýata ýanymyz agardy. Dura-dura bilimiz gurady. Ýöreliýegiler, aw-awlalyň, guş-guş lalyň, sugun, keýik ýykalyň, gaýdalyň, otagymyza düşeliň, iýeliň, içeliň, hoş geçeliň. Gyýan Seljuk ogly Däli donlar aýdar, Beli han Gazan maslahatdyr. Garagün ogly Garapugda gaýdar, Agam Gazan maslahatdyr. Ol-ol eýle diýgeç Atagyzly Oraz goja iki dyzy üstüne çökdi. Aýdar agam gadan, başga dinli Gürjüstan agzynda oturar sen, ordaň üstüne kimi goýarsyň? Gadan Aýdar, üç ýüz ýigit bilen oglum Oraz meniň öýüm üstünde dursun diýdi. Goňur atyny çekdirdi, bütin mündi, depel kaşga aýgyryna donlar mündi. Gök bedewisini tutdurdy Gazan begiň garyndaşy Garagüne mündi. Ak bedewisini çekdirdi Baýyndyr hanyň ýagysyny basan Şir Şemseddin mündi. Parataryň Baýburt galasyndan parlaýyp uçan Beýrek boz aýgyryna mündi. Goňur atly Gazana keşiş diýen beg ýegenek Dora ýygryna mündi. Sanabersem tükense bolmaz galyň oguz begleri mündi. Ala daga ala leşger awa çykdy. Kapyryň jansyzy yzarlady bardy kapyrlar azgyny Şöwkli Mälige habar berdi. Ýedi müň donunyň ardy ýarymyndan dilikli, gara saçly başga dinli din duşmany alajatly kapyr mündi ylgady. Gijäň ýarymynda Gazan begiň ordasyna geldi. Altyn ban öýlerini kapyrlar çapdylar, Gaza meňzär gyz-gelini çygyryşdyrdylar. Tebile-tebile şabaz atlaryna mündüler, hatar-hatar gyzyl düýelerini iýtdiler. Agyr hazynasyny, bol akjasyny taladylar. Kyrk inçe billi gyz bile, boýuzyn burla hatyn ýesir gitdi. Gazanbegiň garryjyk bolmuş enesi gara düýe goýnuny asylyp gitdi. Han Gazanyň ogly Orazbeg üç ýüz ýigidi bilen eli bagly, boýny bagly gitdi. Eýlik Gojaguly Sarygulmyş Gazanbegiň öýi üzerinde şehit boldy. Gazanyň bu işlerden habary ýok. Kapyr aýdar, Begler, Gazanyň tebile-tebile şabaz atlaryny mündük. Altyn akjasyny taladyk kyrk ýigit bilen ogly Orazy tussag etmişdik. Hatar-hatar düýelerini iýitdik, kyrk inçe birli gyz bilen gazynyň halalyny tutduk. Bu haýplary biz gazan etmişdik, diýdi. Kapyryň biri aýdar, Gazan megde bir haýpymyz galdy. Çökli mälik aýdar, Mere Aznawur ne haýpymyz galdy. Kapyr aýdar, Gazanyň gapyly Derbentde on müň goýny bardyr. Şol goýunlary dahy götersek gazana uly haýp ederdik, diýdi. Çökli Mäli gaýdar. Alty ýüz kapyr barsyn goýny getirsin diýdi. Alty ýüz kapyr atlandy goýnuň üzerine ylgar bardy. Gije ýatyrkan Garajyk çopan gara gaýgyly wakya gördi. Wakyasyndan sermendi ör turdy. Gyýan güýji demir güýji bu iki gardaşy ýanyna aldy. Agylyň gapysyny bekitdi. Üç ýerde depe kibi daş üýşürdi. Ala golly sapanyn eline aldy. Nägehandan Garajyk çopanyň üstüne alty ýüz kapyr guýuldy. Kapyr aýdar. Garaňky agşam bolanda Gaýgyly çopan, Garly ýagmyr ýaganda Çakmakly çopan, Süýdi peýniri bol gaýmakly çopan, Gazan begiň tüýnügi altyn ban öýlerini biz ýykmyşdyk. Tegle-tegle şabaz atlany biz mündük. Hatar-hatar gyzyl düýesini biz iýitdik. Garryjyk enesini biz getirdik, agyr hazyna bol akjasyny biz taladyk. Gaza meňzär gyzy gelinini biz ýesir etdik. Kyrk ýigit ile gazanyň ogluny biz getirdik. Kyrk inçe billi gyz ile gazanyň halalyny biz getirdik. Nere çopan, Yragyňdan, ýakynyňdan bäri gelgil, baş indirip bagyr basgyl, biz kapyra salam bergil, öldürmäli, şöklemälige senelteli. Saňa beglik alyp bereli. Çopan aýdar, Ala gury söýleme, mere itim kapyr. Itimle bir ýalakdan ýuwundim içen azgyn kapyr. Astyňdaky alaja atyň ne öwer sen, ala başly geçimçe gelmez maňa. Başyňdaky tuwulgaňy ne öwer sen, mere kapyr, başymdaky börügimçe gelmez maňa. Altmyş tutam naýzaňy ne öwer sen, myrtar kapyr. Gyzyljak degenegimce gelmez maňa, Gylyjyňy ne öwersen mere kapyr, Egri başly taýagymça gelmez maňa, Billigiňe togsan okuň ne öwersen mere kapyr, Aly golly sapançamça gelmez maňa. Yragyňdan, ýakynyňdan bäri gelgil, Ýigitleriň zarbyny görgül, ondan ötgül diýdi. Eglenmän kapyrlar at depdiler, ok sepdiler. Erenler başy Garajyk çopan sapannyň aýasyna daş goýdy, atdy. Birini atanda ikisini üçin ýykdy, ikisini atanda üçin dördün ýykdy. Kapyrlaryň gözüne gorky düşdi. Garajyk çopan kapyryň üç ýüzüni sapan daşy ile ýere ýykdy. Iki gardaşy oka düşdi, şehit boldy. Çopanyň daşy tükendi. Goýun diýmez, geçi diýmez, sapanyň aýasyna goýar, atar, kapyry ýykar. Kapyryň gözi gorkdy. Dünýä, älem kapyryň başyna garaňky boldy. Aýdar, Ýaramasyn, ýarjymasyn, bu çopan biziň ählimizi gyrar bolarmy diýdiler. Dahy durmaýyp gaçdylar, çopan şehit bolan gardaşlaryny hakyna goýdy. Kapyrlar läşinden bir beýik depe ýygdy. Çakmak çakyp ot ýakdy, dahy oýlugyndan gurumsy edip ýarysyna basdy. Ýoluň gyrasyna alyp oturdy, aglady-syklady. Aýdar, Salyr Gazan, Beg Gazan, ölümisiň, dirimisiň, bu işlerden habaryň ýokmudyr? Meger hanym o gije Galyň Oguzyň döwleti Baýyndyr hanyň giýewisi, Ulaş ogly Salyr Gazan gara gaýgyly wakya gördi. Sermende ör turdy, Aýdar, Bilermisiň, gardaşym, gara güne düýşümde nä göründi? Gara gaýgyly wakya gördüm. Ýumrugymda dalbynan şahyn meniň guşumy ölür gördüm. Gökden ýyldyrym ak ban öýüm üstüne çakar gördüm. Tüm gara duman ordamyň üstüne döküler gördüm. Guduz gurtlar öýümi dalal gördüm. Gara düýe ýeňsämden garbal gördüm. Garga kibi gara saçym uzanar gördüm. Uzynwan gözümi örter gördüm. Bilegimden on barmagymy ganda gördüm nije kim bu düýşi gördüm şondan bäri akyl huşum düýrewil men hanym gardaş meniň bu düýşimi ýorgul maňa diýdi gara gün aýdar gara bulut diýdigiň seniň döwletiňdir bar ile ýagmyr diýdigiň leşgeriňdir saç gaýgydyr gan garadyr Galan ýola bilmen Alla ýorsun diýdi. Beýle diýgeç gadan aýdar, Meniň awumy bozma leşgerimi dagytma. Men bu gün goňur ata kakaram üç günlük ýoly bir günde alaram. Öýle bolmazdan ýurdum üstüne bararam. Eger sagdyr, esendir agşam bolmazdan ýene men saňa gelirim. Hordam esen sag degilse başyňyza çäre ediň, men dahy gitdim diýdi. Goňur atyn debsiledi gazan meg ýola gitdi. Gele gele ýurdunyň üstüne geldi gördi kim uçarda guzgun galmyş taza dolaşmyş ýurtda galmyş. Gazan meg bu ýerde ýurt bilen habarlaşmyş göreliýim hanym ne habarlaşmyş. Gazan aýdar. Kowum kabyla meniň guma ýurdum, Gulanla sugun keýge goňşy ýurdum. Sen ýagy nirden darymyş gözel ýurdum, Ak ban öýüm dikilende ýurdy galmyş. Garryjak enem bolarynda ýeri galmyş, Oglum Oraz ok atanda nyşany galmyş, Oguz begleri at çapanda meýdan galmyş, Gara tagan dikilende ojak galmyş. Bu hallary gördüginde Gazanyň gara gyýma gözlerini gan ýaşy doldy. Gan damarlary gaýnady, gara bagry sarsyldy. Goňur atyny ökjeledi, kapyl geçdigi ýola düşdi gitdi. Gazanyň öňüne bir suw geldi. Gazan aýdar, Suw hak didaryny görmüşdir. Men bu suw ile habarlaşaýyn diýdi. Göreliň hanym nije habarlaşdy. Galan aýdar. Çagnam-çagnam gaýalardan çykan suw, agaç gämileri oýnadan suw, Hasanla Hüsiniň hasraty suw, bagy-bossanyň zynaty suw, Äşeýle Patmanyň nikahy suw, Şabaz atlar içdigi suw, gyzyl düýeler gelip geçdigi suw, Ak goýunlar gelip çöwresinde ýatdygy suw. Ordamyň habaryn bilermi sen diýgil maňa, Garabaşym gurban bolsun suwum saňa. Suw haçan habar berse gerek. Suwdan geçdi. Bu gezek bir gurda duş boldy. Gurt ýüzi mübärekdir, gurt bilen bir habarlaşaýyn diýdi. Göreliýim hanym ne habarlaşdy. Garaňky agşam bolanda güni dogan, gar ile ýagmyr ýaganda är kibi duran, gara goç atlary kişňeşdiren, gyzyl düýe gördüginde bozlaşdyran, akja goýun gördüginde guýruk çyrpyp, gamçylaýyp arkasyny urup, berk agylyň ardyny söken, garma öweç semizini alyp tutan, Ganlyguýruk üzüp çap-çap ýuwdan, owazy gabak köpeklere gowga salan çakmaklyja çopanlar gije ýüwürden, Ordamyň habaryn bilirmi sen, diýgil maňa, Garabaşym gurban bolsun, gurdum saňa. Gurt haçan habar berse gerek? Gurtdan dahy geçdi. Garajyk çopanyň gara köpegi gazana garşy geldi. Gazan gara köpek bilen habarlaşdy göreliýim hanym ne habarlaşdy. Garaňky agşam bolanda waf waf üýren, ajy aýran dökülende çap çap içen, gelen hyrsyzlary gorkuzyp gorkuzyban galmagalla ürküzen ordamyň habaryn bilermi sen, diýgil maňa, Garabaşym saglygyna eýlikler ederem köpek saňa diýdi. Köpek haçan habar berse gerek, köpek gazanyň atynyň aýagyna çap-çap düşer, siň-siň siňlär. Gazan bir çybykly köpegi urdy, köpek çekildi, geldigi ýoly gitdi. Gazan köpegi kowalaýyp Garajyk çopanyň ýanyna geldi. Çopany gördüginde habarlaşdy, Göreliýim, hanym, ne habarlaşdy. Gazan aýdar. Garaňky agşam bolanda gaýgyly çopan, garly ýagmyr ýaganda çakmakly çopan, Üýnüm aňla, sözüm diňle, ak banoýum şundan geçmiş gördüňmi? Diýgil maňa, Garabaşym gurban bolsun çopan saňa. Çopan aýdar. Ölmüşmidiň, ýitmişmidiň, Gazan, kanda gezerdiň, nirdediň, Gazan? Düýn ýok, öteki gün, öýüň mundan geçdi. Garryjyk eneň gara düýe boýnunda asylgy geçdi. Kyrk inçe bili gyz ile halalyň boýny uzyn Burla hatyn aglaýyban şundan geçdi. Kyrk ýigitlen ogluň Oraz baş açyk, ýalaňaýak kapyrlaryň ýanyna tussag gitdi. Tewle-tewle şabaz atlaryň kapyry münmüş, hatar-hatar gyzyl düýeleriň kapyry itmiş. Altyn akja bol hazyna kapyr almyş. Çopan beýle diýgeç gazan ah etdi, akly başyndan gitdi. Dünýe-älem gözüne garaňky boldy. Aýdar. Agzyň gurasyn, çopan, diliň çüýresin, çopan, kadyr seniň aňyňa kaza ýazsyn, çopan diýdi. Gadan beg beýle diýgeç çopan aýdar, Ne gaharlanýaň maňa aga madan, Ýogsa göwsüňde ýokmudy iman? Alty ýüz kapyr dahy meniň üstüme geldi. Iki gardaşym şehit boldy, üç ýüz kapyr öldürdim, kaza etdim. Semiz goýun, arryk, tokly seniň gapyňdan kapyrlara bermedim. Üç ýerde ýaralandym, gara başym muňludy, ýalňyz galdym, günäm şumudyr? diýdi. Çopan aýdar. Goňur atyňy bergil maňa, Altmyş tutam naýzaňy bergil maňa, Apalaja galkanyňy bergil maňa, Gara polat uz gylyjyň bergil maňa, Sagdagynda segsen okuň bergil maňa, Ak tozluja gaty ýaýyň bergil maňa, Kapyra men baraýyn, ýaňydan dogaýyn, öldüreýin, Ýeňimle alnym ganyn men sylaýyn, Ölürsem seniň ugruňa men öleýin, Allatagalla gorasa öýüňi men gutulaýyn diýdi. Çopan beýle diýgeç gazana gahar geldi. Ally ýöriberdi. Çopan daky gazanyň ardyndan ýetdi gazan döndi bakdy. Ogul çopan kanda gider sen diýdi. Çopan aýdar. Agam gazan sen öýüň almana gidersiň men daky garyndaşym ganyny almaga giderim diýdi. Beýle diýgeç gazan aýdar ogul çopan garnym açdyr bir zadyň barmydyr iýmäge diýdi. Çopan aýdar. Beli agam gazan Gijeden bir guzy bişirip durardym. Gel bu agaç düýbüne iýneli iýeli diýdi. Iýndiler. Çopan tagarjagyny çykardy iýdiler. Gazan pikir eýledi aýdar. Eger çopanla barjak bolursam, galyň oguz begleri meniň başyma utanç kakarlar. Çopan ele bolmasa gazan habyr almazdy diýirler diýdi. Gazana gaýrat geldi. Çopany bir agaja sara-sara mäkäm baglady. Aýlandy ýöriberdi. Çopan aýdar, Mere çopan garnyň ajykmakan, gözüň gararmakan bu agajy gopara gör. Ýogsa seni munda gurtlar guşlar ýer. Garajyk çopan zarp eýledi, gawy agajy ýerle ýurdyla gopardy arkasyna aldy. Gazanyň ardyna düşdi. Gazan bakdy gördi çopan agajy arkasyna almyş geler. Gazan aýdar, Mere çopan bu agaç nedir? Çopan aýdar, Agam Gazan, bu agaç ol agaçdyr kim ten kapyry basar sen garnyň ajygar. Men saňa bu agaç ile nahar bişirerin diýdi. Gazana bu söz hoş geldi. Atyndan indi çopanyň ellerini çözdi alnyndan bir öpdi. Aýdar, Alla meniň öýümi gutarjak bolursa seni baş seýis eýlärin. Ikisi bile ýola girdi. Bu ýanda Şökli Mälik kapyrlarla şin-şadyman iýip-içip otyrdy. Aýdar, Begler, bilirmisiz, gazyna nije haý peýlemek gerek? Boýy uzyn Burla hatyny getirip, sagrak sürdürmek gerek, diýdi. Boýy uzyn Burla hatyn muny eşitdi, ýüregi ile janyna otlar düşdi. Kyrk inçe billi gyzyň içine girdi, öwüt berdi. Haýsyňyza ýapyşarlarsa, gazynyň hatyny haýsyňyz diýip, kyrk ýerden owaz berersiňiz diýdi. Çökli Mälikden adam geldi. Gazan begiň hatyny haýsyňyzdyr diýdi. Kyrk ýerden owaz geldi. Haýsydyr bilmediler. Kapyra habar berdiler. Birine ýapyşdyk kyrk ýerden owaz geldi. Bilmedik haýsysydyr diýdiler. Kapyr aýdar. Mere, baryň, gazanyň ogly Orazy tartyň. Gyňyrçykdan asyň, gyýma-gyýma ak etinden çekiň. Gara gowurma bişirip kyrk beg gyzyny eltiň. Her kim iýdi, ol degil. Her kim iýmedi, oldur. Alyň geliň, sagrak sürsün, diýdi. Boýuzyn burla hatyn oglunyň ýanyna gelni çagyryp ogluna söýlär, göreliň, hanym, ne söýlär. Ogul, ogul, aý ogul, bilirmi sen neler boldy? Söýleşdiler pyşyr-pyşyr, kapyryň pyglyn duýdum. Tüýnügi altyn wan öýümiziň gabzasy ogul, gaza meňzär gyzymyň, gelnimiň güli ogul, ogul ogul, aý ogul, dokuz aý dar garnynda göterdigim ogul, on aý diýende dünýäge getirdigim ogul, gundagy sallançakda bildigim ogul, kapyrlar ters danyşmyşlar, gazan ogly Orazy kapasadan çykaryň, bogazyndan urgan-la asyň, dalysyndan gyňyrçaga sanjyň, Gyýma-gyýma ak etinden çekiň, garagurma edip kyrk bir gyzyny eltiň. Her kim iýdi, ol degil, her kim iýmedi, ol gazan hatynydyr. Çekiň, düşegimize getireliň, sagrak sürdüreliň, nimişler. Seniň etiňden ogul-a iýeýinmi, ýogsa başga dinli kapyryň düşegine gireýinmi, agaň-gazanyň namysyny syndyraýynmy? diýdi. Oraz aýdar, Agzyň gurasyn, ene, diliň çüýresin, ene, Ene haky Taňry haky bolmasady, galkyban ýerimden turaýdym, ýakaňla bogazyňdan tutaýdym, gawy ökjäm astyna salaýdym, ak ýüzüňi gara ýere depeýdim, agzyňla burnuňdan gan şorladaýdym, jan datlysyn saňa görkezeýdim, bu ne sözdür, sagyn kadyn, ene, Meniň ýanyma gelme sen, meniň üçin aglama sen. Goý meni kadyn ene gyňyrçaga ursunlar goý etimden çeksinler gara gowurma etsinler kyrk bir gyzyň öňüne iltsinler olar bir iýdiginde sen iki ýigil seni kapyrlar bilmesinler duýmasynlar tä ki özge dinli kapyryň düşegine barmaýa sen sagrygyn sürmeýe sen agam gadan namysyny syndyrma sen sagyn diýdi. Oglan beýle diýgeç buldur buldur gözüniň ýaşy rowan boldy. Boýy uzyn, bili inçe, burla hatyn boýnula gulagyny aldy, düşdi. Güýz almasy kibi al ýaňagyny tartdy, ýyrtdy. Gargy kibi gara saçyny ýoldy. Ogul, ogul diýibän zarlyk kyldy, aglady. Oraz aýdar, Kadyn ene, garşyma alyp ne bögür sen, ne bozlar sen, ne aglar sen, Bagrymla ýüregim ne daglar sen, Geçmiş meniň günümi ne aňladar sen, Heý ene! Araw atlar bolan ýerde bir gulany bolmazmy olar? Gyzyl düýeler bolan ýerde bir köşegi bolmazmy olar? Akja goýunlar bolan ýerde bir guzujygy bolmazmy olar? Sen sag bol, kadyn ene, babam sag bolsun, meniň kibi ogul bolunmazmy olar? diýdi. Beýle diýgeç, enesiniň karary galmady, ýöriberdi. Kyrk inçe billi gyzyň içine girdi. Kapyrlar Orazy alyp çatynyň düýbüne getirdiler. Oraz aýdar, Mere kapyr aman, Taňrynyň birligine ýokdur güman. Goýuň meni bu agaça söýleşelim diýdi. Çagyryp agajy söýlemiş, Göreliň, hanym, ne söýlemiş. Agaja, Agaç diýrsem saňa arlanma agaç. Mekge ile Medinäniň gapysy agaç, Musa kelimiň hasasy agaç, Beýik-beýik suwlaryň köprüsi agaç, Gara-gara deňizleriň gämisi agaç, Şahy Merdan Alynyň düldüliniň ýeri agaç, Zülpikaryň ganly gabzasy agaç, Şah Hasan ile Hüseýiniň sallançagy agaç, Eger ärdir, eger aýaldyr gorkusy agaç. Başyň ala bakar bolsam başsyz agaç, düýbüň ala bakar bolsam düýpsüz agaç. Meni saňa asarlar götermegil agaç, göterjek bolar sen ýigitligim seni tutsun agaç. Biziň ilde gelegidiň agaç, gara hindi gullarma buýraýdym. Seni para-para dograrlardy agaç. Ondan soň aýtdy. Tewle-tewle baglananda atyma ýazyk, Gardaş diýip saklaýanda ýoldaşyma ýazyk. Ýumrugynda talmynanda şahyn guşuma ýazyk, Ýeter ile tutanda tazyma ýazyk. Beglikden doýmadym, özüme ýazyk, Ýigitlige utanmadym, janyma ýazyk diýdi. Ýumry-ýumry aglady, ýanyk jigerlerini daglady. Bu mahal-da soltanym salyr gazanla garajyk çopan çapar ýetdi. Çopanyň üç ýaşar göle derisinden sapanynyň aýasydy. Üç geçi tüýünden sapanynyň gollarydy. Bir geçi tüýünden çarpysydy. Her atanda on iki watman daş atardy. Atdygy daş ýere düşmezdi. Ýere dahy düşse, toz kibi sowrulardy, ojak kibi owrulardy. Üç ýyla dek daşyň düşdügi ýere ot bitmezdi. Semiz goýun arryk tokly baýyrda galsa, gurt gelip iýmezdi sapanyň gorkusyndan. Eýle bolsa soltanym garajyk çopan sapan çatlatdy, dünýä älem kapyryň gözüne garaňky boldy. Gazan aýdar, Garajyk çopan enemi kapyrdan diläýin at aýagy astynda galmasyn diýdi. At aýagy ýüwrük ozan dili çewük bolar. Gazan kapyry çagyryp söýlemiş göreliýim hanym ne söýlemiş. Aýdar, Mere şökli mälik tüýnügi altyn ban öýlerimi getirip durur sen, saňa kölge bolsun. Agyr hazynam bol akjamy getirip durur sen, saňa harçlyk bolsun. Kyrk inçe billi gyzla burla hatyny getirip durur sen, saňa ýesir bolsun. Kyrk ýigit bilen Oraz oglumy getirip durur sen, guluň bolsun. Tewle-tewle şabaz atlarymy getirip durur sen, saňa münüt bolsun. Hatar hatar düýelerimi getirip durur sen saňa ýüklet bolsun Garryjyk enemi getirip durur sen Mere kapyr enemi bergil maňa Söweşmezden uruşmazdan gaýdaýyn Gyza döneýin gideýin belli bilgil diýdi Kapyr aýdar Mere gazan tüýnügi altyn banöýüň getirdik biziňdir Kyrk inçe billi gyzla boýy uzyn burla hatyny getirdik biziňdir Kyrk ýigit bilen ogluň Orazy getirdik biziňdir. Tebli-tebli şabaz atlaram, hatar-hatar düýelerem getirdik biziňdir. Garryjak enegiň getirdik biziňdir, saňa bermeris. Ýaýhan keşiş ogluna bereris. Ýaýhan keşiş oglundan ogul dogar, biz ony saňa duşman eýläris diýdiler. Beýle diýgeç Garryjak çopanyň gahyry geldi, dodaklary tebsiredi. Çopan aýdar, Nere dini ýok, akylsyz kapyr, huşy ýok, derneksiz kapyr. Garşy ýatan garly daglar garraýypdyr, oty bitmez. Ganly-ganly derýalar guraýypdyr, dury suw gelmez. Şabaz-şabaz atlar garraýypdyr, gulan bermez. Gyzyl-gyzyl düýeler garraýypdyr, köşek bermez. Nere kapyr? Gazynyň enesi garraýypdyr, ogul bermez. Dülin almakdan sapaň barsa, şöklemälik, gara gözli gyzyň barsa, getir, gazyna ber. Mere kapyr seniň gyzyňdan ogul dogsun, siz ony gazynbege duşman edersiz, diýdi. Bu mahalla galyň oguz begleri ýetdi. Hanym, göreliň, kimler ýetdi. Gara der agzynda kadyr beren. Gara buga derisinden sallançagynyň ýapygy bolan, gahary tutanda gara daşy kül eýleýän murtuny ýeňsesinde ýedi ýerde düwen erenler evreni Gazan begiň gardaşy Garagüne çapar ýetdi. Çal gylyjyň, gardaş Gazan ýetdim diýdi. Munuň ardyndan göreliň kimler ýetdi. Demir gapy derwindindäki, demir gapyny depip atan, Altmyş tutam ala naýzanyň ujunda är böwürden gyýan Seljuk ogly Däli Dondar çapar ýetdi. Çal gylyjyň agam gazan ýetdim diýdi. Munuň ardynja hanym göreliň kimler ýetdi. Hamytlenmerdin galasyny depip ýykan, demir ýaýly gypjak Mälige gan gusduran, Gelibän gazynyň gyzyny ärlikle alan Oguzyň ak sakally gojalary görende ol ýigidi täsinleýen Al Mahmudy jalbarly, aty Bahry Otuzly, Garagün ogly Garapuduk çapar ýetdi. Çal gylyjyň, agam gazan ýetdim diýdi. Munuň ardynja görelim hanym kimler ýetdi. Dessursyzja Baýyndyr hanyň ýagsynmasyn, Altmyş müň kapyra gan gusduran, ak boz atynyň ýalynyň üstünde gar durduran Gaflat Gojaguly şir Şemseddin ýetdi. Çal gylyjyň agam gazan ýetdim diýdi. Munuň ardynja göreliň kimler ýetdi. Parasaryň Baýburt galasynda parlap uçan ap-alja çadyryna garşy gelen Ýedi gyzyň umydy, galyň Oguzyň islegi, Gazan begiň geňeşdaly boz aýgyrly beýrek çapary ýetdi. Çal gylyjyň, agam Gazan, ýetdim diýdi. Munuň ardynja hanym göreliň kimler ýetdi. Çaýy wakdy çalymly, çal gara guş er demli, Gur-gurma guşakly, gulagy altyn ysyrgaly, Galyň Oguz beglerini bir-bir atdan ýykan Kazylyk goja ogly beg ýegenek çapary ýetdi. Çal gylyjyň agam gazan ýetdim diýdi. Munuň ardynja göreliň hanym kimler ýetdi. Altmyş er keç derisinden postun eýlese topuklaryny örtmeýen, alty öweç derisinden telpek etse gulaklaryny örtmeýen, goly budy herança uzyn baldyrlary inçe Gazan begiň daýysy at agyzly Oraz goja çapar ýetdi. Çal gylyjyň begim gazan ýetdim diýdi. Munuň ardynja göreliýim hanym kimler ýetdi. Barwan pygamberiň ýüzüni gören, gelibäni owaza sahabaty bolan, gahary tutanda murtlaryndan gan çykan murty ganly Bekdüz emen çapar ýetdi. Çal gylyjyň agam gazan ýetdim diýdi. Munuň ardynja göreliýiň kimler ýetdi. Kapyrlary it ardyna taşlap horlaýan, ilden çykyp aýry gözli suwunda at ýüzdüren, Elli ýedi galanyň kilidini alan Akmelek çeşme gyzyna nika eden, sopa-sandal mälige gan gusduran, kyrk don bürenip, otuz ýedi gala beginiň mahbub gyzlaryny çalyp, bir-bir boýnun guçan, ýüzünden, dodagyndan öpen eýlik goja ogly Alperen çapar ýetdi. Çal gylyjyň, agam gazan, ýetdim diýdi. Sanamakla oguz begleri tükense bolmaz, hemmesi ýetdiler. Dury suwdan abdest aldylar. Ak alynlaryny ýere goýdular, iki rekat namaz kyldylar. Ady görkli Muhammede salawat getirdiler. Dessine kapyra at saldylar, gylyç çaldylar. Gümmür-gümmür nagralar döwüldi. Burmasy altyn bürünç surnaýlar çalyndy. Ol gün jigerinde bolan är ýigitler bildirdi. Ol gün muhandisler sapa ýer gözetdi. O gün bir kyýamat söweş boldy meýdan doly baş boldy. Başlar kesildi top kibi şabaz şabaz atlar ýugurdy naly düşdi. Ala ala naýzalar sünjüldi gara polat uz gylyçlar çalyndy ýüzi gaýtdy. Üç ýelekli gaýnoklar atyldy demri düşdi. Kyýamatyň bir güni o gün boldy. Beg nökerinden, nöker beginden aýryldy. Daşoguz begleri ile Däli Dondar sagdan depdi. Çalasyn ýigitleri ile Gara gün ogly Däli Pudak soldan depdi. Iç Oguz begleri ile Gazan düýe depdi. Çökli Mälige howala boldy. Çökli Mäligi bögürdibän atdan ýere saldy. Gapyllyja garabasyny alyp kesdi. Gagsadyban alja ganan ýer ýüzüne dökdi. Sag tarapdan Garatüken Mälige gyýan seljuk ogly Däli Dondar garşy geldi. Sag ýanyny gylyçlady, ýere saldy. Sol ýandan Bugajyk Mälige Garagün ogly Däli Pudak garşy geldi. Alty perli gürzi ile depesine gaty tutagurdy. Dünýä, älem gözüne garaňky boldy. At boýnuny gujaklady, ýere düşdi. Gazyn begiň gardaşy kapyryň Tuguly sanjagyny gylyçlady, ýere saldy. Derelerde, depelerde kapyra gyrgyn indi. Läşine garga üýşdi. On iki müň kapyr gylyçdan geçdi. Bäş ýüz oguz ýigit şehit boldy. Gaçanyny Gazan beg kowmady, aman diýenini öldürmedi. Galyň oguz begleri doýum boldy. Gazan beg ordasyny, oglanyny, uşagyny, hazynasyny aldy, yza döndi. Altyn tagtynda ýene öýüni dikdi. Garajyk çopany baş seýis eýledi. Ýedi gün, ýedi gije iýme-içme boldy. Kyrk baş gul, kyrk gyrnak ogly Orazbaşyny azat eýledi. Çalasyn goç ýigitlere gala we ülke berdi. Jalbar jüpbe-jyga berdi. Dädem Gorkut gelibän boý boýlady, toý toýlady. Bu Oguznamany düzdi, goşdy. Beýle diýdi. Hany diýdigim beg erenler, dünýä meniň diýenler, Ajal aldy, ýer gizledi, Pany dünýä kime galdy? Gelimli-gidimli dünýä, Ahyrsoň ujy ölümli dünýä, Ýom bereýin hanym. Garly gara daglaryň ýykylmasyn, Kölgelije gabagajyň kesilmesin. Dolup akan görkli suwuň guramasyn, Kadyr Taňry seni namarda mätäç etmesin. Çaparken ak boz atyň büdremesin, Çalşynyna gara polat uz gylyjyň gädilmesin, Dürt uçarken ala gönderiň döwülmesin, Aksakally babaň ýeri uçmah bolsun, Ak pürçekli eneň ýeri behişt bolsun, Ahyrsoňy ary imandan aýyrmasyn, Ämin diýenler didar görsün, Aga alnyňda bäş kelime doga kyldyk kabul bolsun. Alla beren umydyň üzülmesin, ýygyşdyrsyn, düýrüşdirsin günäleriňizi, ady görkli Muhammet Mustapa ýüzi toýuna bagyşlasyn hanym heý.